murume wangu andibve pano kana wati ndibve pano wandimedzesa wana wangu ini ndadzokera payapo akandiwana ndiri iyo atanga kundipfimba kana wandipfimba ndicharamba this time amulume yeah this time munolumila guys okay guys ndadzoka zvakare pane patakambotaura kumashure tichitaura nenyaya yekuti vanhukadzi tinofanira kunge tine nzeve vanhukadzi tinofanira kunge ah, tine hurembu rembu kana ndichiti hurembu rembu ndikuda kuedza kutaura kuti munhukadzi ari nomau ari mumba anofanira kunge ane mav11 mav11 kune vasinganzwisise tikutaura nyaya yematinji varume kuti vauye iwewe kwauri anzi murume e, pavarume ndokunge iwewe mukadzi wacho une matinji right guys takakurukura about uh, nzeve or mavi 11 edu tikati mukadzi wese ngave akarongeka ngave akashongedzeka yes nowadays hakuna ana atete vari kukwanisa kutiudza kuti ah apa pamira wakadai so apabata wakadai so hakusisina tikasaudzana isusu pachedu sevanhukadzi inofa zvekare kwedu kozi varume akabuda akaenda akanoona munhu ane mavhi11 kuti azodzoka mumba zvinogona kumutorera nguva yakati kuti nekuti anenge achiona zvinhu zvaasina kumbobvira aona uye oratidzwa maitikiro azvinoita uye manakidziro azvinoita guys takataura nenyaya yematinji tikati one matinji anoita kuti asunge mbolimbo yababa kana vachinge vachipinda zvavo inodzora iyo mbolimbo yababa kana uri munhukadzi hausi munhu wekungoti unongoita kunge pane ruvare kuita kunge kasvava kamwana njee aa munhu unofanira kunge une mavhi 11 ndikaudza vanhu zvakare ndikati mavhi 11 aya ngaasazokurisa zvekare ngaaitewo nomawo ndakavapa mufananidzo zvakare ndikati vhi 11 rako ngarisvike size iyi kana kuti tora stick yemechisi woshandisa iyoyo uyezve kana uchinge waona kuti yasvika pauri kuda iwewe unokwanisa kumbomira asi kana uchiziva kuti wabva kunosununguka anodzoka zvekare nekusununguka kwaunenge waita unozokwanisa kutora rimwe danho rekuti uwedzere zvekare matinji ako kuti asvike palevel yauri kuda iwewe ngaasazokurise guys ndakataura ndikati ngaasakurise anofanira kunge ane uremu ndaakazokurisa chakuita kunge churu zvino yakuita kunge ndiyo mbolimbo handiti maona no takataura zvakare tikati ah, haafanira kukurisa panyaya dzekuzobuda mvura anobuda mvura zvakare ukanyanya kuita sei ukanyanya kumakudza weduwe pane vazouya vachitaura kuti tete zviya zvamakandiudza kuti ndinge ndichiitawo zvemavhi11 mumba raboboto nababa vakundiudza kuti iwewe zvekuti zvemavhi11 zvawave nazvo wakazozviudzwa nani uye ndiani akakuti uve nemavhi 11 zvandisina kunge ndakuudza iwewe kuti uwe nemav11 kwangu kusamada here kana kuti kusamaona here asi inini andimadi which means munhu akakuudza kuti iwewe enda unoita mav11 enda ikoko unodzoserwa zvakanga uri inini ndinoda zvakanga zvawanga uri zvekuti hanzi hei nemav11 anozoita kuti murume aattractwe ade mukunzwa kuda izvozvozvo atowe madrama mumba raanoizi kuti inini ndakakutora ndichiziva kuti hauna mavhi 11 akazokuudza nyaya yemavhi 11 ndiyani wedu wekune vanhu vari kunze uko vanoda kutibatsira kuti todii kune vamwe vanhu vekuti isusu tinoencouraja vanhu tinoudza vanhu kuti itai 123 ndozvinhu zvinoita kuti chii murume anzwe kuda and it was my first time kunzwa nyaya yakadaro yekuti murume anoramba kuti inini andidi mafee leven guys kune varume here vari kunzwa kuti vasingade mafee leven aino kuti munhu wese anotoda mafee leven even pakutamba chaiko chaiko notokwanisa kutotamba nemafee leven ako ndako ndababa eh, so ameno guys inyaya iri kuitika mumastreets yandisiri kunzwisisawo kuti mungaijajewo sei mungazvibatsirawo sei guys ndo nyaya yandiri kusangana nayo mumastreets vachiti tete murume haachadi ati ndakakuwana uri musvo zvemanhingiriki nemavhileven matinji enyu amunokurudzirana inini handimade ndinoda mukadzi asina matinji guys mhuri yezimbabwe ndibatsirewo nechikamu icho